א גוטן טאג טייערע צוהערער. אין דעם ספר'ל היום יום וואס דאס האט דער רבי מחבר געווען אזוי ווי א לוח, ברענגט דער רבי אין דעם טאג י ד אייר פסח שני אזא ווארט, פסח שני עניינו איז אז ס'איז נישט דא קיין פארפאלן, מ'קען אלעמאל פאררעכטן, אפילו א מענטש וואס איז געווען בטומאה, ער איז געווען בדרך רחוקה, און אפילו אויב ס'איז געווען לוחם, לרצונו, ער האט עס גורם געווען, קען מען אלעמאל מסכן זיין. וואס אזוי ווי יעדע זאך אין תורה, איז בנוסף צו די פשוט'ע פשט, איז אויך דא א פנימית'דיגע פשט אין עבודת השם. בפשטות, איז פסח שני געקומען פאר אזעלכע וואס האבן נישט מקריב געווען קרבן פסח דעם ערשטן פסח, און זיי האבן עובר געווען א איסור, און ס'קען זיין זיי זענען חייב כרת, קומט דעם צווייטן פסח, פסח שני, און געבט זיי נאך א געלעגנהייט אז זיי קענען מקריב זיין א קרבן פסח און פטור ווערן פון כרת. אבער דער ווארט קומט אונז לערנען מער א טיפערער פשט, א פשט אין עבודת השם. דער ווארט וואס דער רבי ברענגט אונז בעצם קומט פון א ווארט פון פרידיגער רבי, פרידיגער רבי זאגט ס'איז דא דריי שני'ס, ס'איז דא די נפש השנית בישראל היא חלק אלוקי ממעל ממש, דאס איז די נשמה, יעדע איד האט א נשמה א נפש השנית, ס'איז דא א חדר שני. די חסידישע שילן האט מען אלעמאל געבויט מיט א באזונדערע צימער פון די זייט, אין חבד האט מען דאס גערופן די חבדניצע, וואס דארטן אמאל א מענטש האט זיך געקענט אריינזעצן, דאווענען מיט מער כוונה, מיט מער השתפכות הנפש, מיט מער התבוננות. מען קען זיך אריינזעצן דארטן און מאכן א שטיקל חשבון הנפש. ס'איז געווען נישט די גרויסע שול מיט די גאנצע הו הא, דאס איז געווען פון די זייט. און דערנאך איז דא פסח שני, וואס פסח שני איז אז ס'איז נישט דא קיין פארפאל, מ'קען אלעמאל מסכם זיין. זאגט די פריערדיגע רבי אז א איד נעמט דעם נפש העשנות און זעצט זיך אריין אין חדר שני, ווערט ביי אים פסח שני. דאס הייסט אז אלעמאל קען מען נעמען. זיך אליינס און זיך פארשפארן, פארשליסן, זיך איבערטראכטן און איבעררעכענען און זיך צוריק מחבר זיין צום אייבערשטן און מקרב זיין צום אייבערשטן. אבער לאמיר דאס אביסל פארשטיין, וואס איז פשט פון דעם? פארוואס איז דאס אזוי? לאמיר צוריק גיין טאקע צו דעם ארגינאלן פסח שני, די פסח שני פון די קרבן פסח. די תורה פארציילט אונז אין פרשת בלותך, ויהי אנשים אשר ראו את מים לנפש אדם זענען געווען טמא און זיי האבן נישט געקענט מקריב זיין די קרבן פסח דעם ערשטן פסח, זענען זיי געקומען צו משה רבינו מיט א טענה, אנחנו טמאים לנפש אדם, למה נגרע לבלתי הקריב את קרבן השם? אונז זעמיר טמא לנפש אדם, אונז קענען נישט מקריב זיין א קרבן, למה נגרע? פארוואס זאלן מיר זיין ווייניגער פון די אנדערע אידן וואס קענען יא מקריב זיין א קרבן פסח? אונז ווילן אויך קענען מקריב זיין א קרבן פסח. האט משה רבינו דאס געהערט, נו, לאמיר גיין פרעגן ביים אייבערשטן. האט ער געזאגט, עמדי ואשמע מה יצוה השם לכם. לאמיר גיין אויסהערן וואס דער אייבערשטער האט צו זאגן פאר ענק. און דער אייבערשטער האט אים דעמאלטס געגעבן די מצוה פון פסח שני. לכאורה וואס איז פשט פון די גאנצע זאך? וואס קומען זיי דא טענה'ן? וואס האט זיי די אייבערשטער געענטפערט מיט א פסח שני? אזוי דער אור החיים הקדוש פרעגט. זיי קומען טענה'ן, למה נגרע, מען זאל נישט קענען מקריב זיין די קרבן פסח. וואס הייסט למה נגרע? זאגסט דאך אליינס, אנכי טמאים לנפש אדם, אז מען איז טמא קען מען נישט מקריב זיין קרבן פסח. וואס איז זייער טענה? וואס האבן זיי ערווארטעט?

און דאס איז די וועג וויאזוי מען גייט אין א גלייכן וועג, און ווער ס'טוט דאס איז א צדיק. מאכט זיך אמאל אז איינער איז דורכגעפאלן מיט אן עבירה, ער האט נישט מקיים געווען א מצוה, וואס טוט מען דעמאלטס? איז דא א מצוה פון תשובה, א מענטש קען תשובה טון, און דורך תשובה ווערט אלעס גוט. וואס איז פשט פון די ענין פון תשובה? און די אמת איז אז די מדרש זאגט אונז שאלי לחכמה שאלי לנביאה שאלי לתורה, די אייבערשטער האט אנגעפרעגט חכמה נביאה תורה, דאס איז אלץ ענינים אלוקיים, מען רעדט נישט פון חכמת הגוים חס ושלום, מען רעדט פון חכמה אלוקי, דער וואס האט געזינדיגט וואס זאל זיין זיין משפט? און יעדע איינע פון זיי האט געענטפערט די אנדערע ענטפער, זאל שטארבן, די עבירות זאל אים נאכלויפן, די תורה זאגט זאל ער ברענגן א קרבן. פירט דער מדרש אויס, שאל לקדוש ברוך הוא, מען האט געפרעגט דעם אייבערשטן, וואס זאל זיין די דין פון דעם נפש החוטאת? האט דער אייבערשטער געענטפערט, יעשה תשובה ויתכפר, ער זאל תשובה טון, זאל ווערן, דער אייבערשטער וועט אים מוחל זיין. דאס הייסט אז ס'איז דא עפעס צוויי מהלכים, ס'איז דא א וועג ווי א מענטש גייט און איז מקיים אלץ וואס די אייבערשטער האט אים געהייסן, ער איז א צדיק, ער פירט זיך ווי ס'דארף צו זיין. נאכדעם איז דא עפעס א נייע וועג, א נייע מהלך, א מענטש וואס איז עובר געווען אויף עפעס, א מענטש וואס איז דורכגעפאלן, זאל ער טון תשובה, און אז ער טוט תשובה וועט אים די אייבערשטער מוחל זיין, ער וועט ווערן צוריק נאנט צום אייבערשטן. אזוי ווי די ענין פון תשובה אזוי איז אויך די ענין פון פסח שני, ס'איז דא די ענין פון פסח ראשון, די אייבערשטער האט געגעבן א קרבן וואס מ'זאל מקריב זיין י ד אלול ניסן, נאכדעם איז געווען מענטשן וואס איז ביי זיי אנגעגאנגען למה נגרע, ס'איז נישט אז זיי האבן עפעס געקומען פרעגן עפעס א עצה וואס זיי זאלן טון, לכאורה דעמאלטס האט דאך דער אייבערשטער נישט געהאט געגעבן א מצוה פון מעת פסח שני, זיי זענען געקומען מיט א טיפן געשריי, למה נגרע, אזוי ווי דער בעל תשובה וואס שרייט פון טיפן הארצן, איך בין ווייט פון אייבערשטן, איך וויל ווערן נאנט, און דער אייבערשטער האט געגעבן א ענין פון פסח שני, אזוי ווי די ענין פון תשובה. א איד האט א נשמה, און דער אייבערשטער האט געגעבן מצוות, וואס דורך די מצוות איז די נשמה נאנט צום אייבערשטן. אז די נשמה טוט נישט די מצוות, אדער איז חס ושלום עובר אויף עבירות, ווערט מען אפגעריסן פונעם אייבערשטן. אבער סוף כל סוף איז דא א קשר ביים אייבערשטן, א איד איז פארבינדן מיטן אייבערשטן, און אזוי אויך דער אייבערשטער איז פארבינדן מיט די איד אין א גאר א טיפן אופן, וואס אפילו אן תורה ומצוות איז דער קשר ווערט נישט געשעדיגט, דער קשר איז אלעמאל שטענדיג דארטן. דורכדעם וואס א איד גייט מיט א ביטערקייט, ער ס'באדערט אים פארוואס למה נגרע? פארוואס בין איך ווייט פון אייבערשטן? ער בעט זיך צום אייבערשטן, קען ער מגלה זיין אט די קשר וואס איז דא צווישן א איד און דעם אייבערשטן, און צוריק מגלה זיין זיין קשר און זיין נאנט מיטן אייבערשטן. פארשטייט זיך אליינס אז דאס אלץ קומט דורך תורה. סוף כל סוף, אפילו טאקע אז תורה האט געזאגט ער זאל ברענגען א קרבן, זאל נישט ס'כפר ווערן, סוף כל סוף האט עס תורה מגלה געווען אז דאהי נפענט שיבה, ווייל הראיה ספר קודשא בריחי כל אחד און אלץ קומט דורך תורה. אבער לכתחילה אנצוקומען צו אזא מין וועג איז דאס נאר ווען דער איד מצד זיין ביטערקייט, מצד זיין געשריי פון טיפן הארצן, פון טיפעניש פון זיין נשמה שרייט ער למה נגרע. געט אים דער אייבערשטער נאך א געלעגנהייט, פסח שני, ס'איז נישט דא קיין פארפאלן, ער קען אלעמאל פאררעכטן, מען קען אלעמאל מתקן זיין. און וויבאלד מען גייט צו מיט אזא מין אופן פון תשובה, וואס דאס איז פון טיפעניש פון הארצן, קומט די תשובה אן אסאך אסאך טיפער ווי סתם אזוי די ענין עבודת השם. וואס וועגן דעם טרעפט מען א אינטערעסאנטע זאך, פסח ראשון איז דא זיבן טעג, פסח שני איז נאר איין טאג, פארוואס? ווייל פסח ראשון דאס איז עבודת הצדיקים, עס איז דא זיבן טעג, אנטקעגן די זיבן מידות, ס'איז א גאנצע סדר סדר הדברים, אבער דער דער בעל תשובה וואס גייט פון טיפעניש פון הארצן, ווי די גמרא פארציילט, די מעשה פון רבי אלעזר בן דורדיא וואס האט זיך אויפגעוועקט ביי אים די נשמה, האט ער אנגעהויבן וויינען, ער האט געלייגט די קאפ צווישן די צוויי פיס און ער האט געוויינט, און זיין נשמה איז ארויס מיט תשובה, און די אייבערשטער האט, עס איז ארויסגעקומען א בת קול אז ער איז מזומן לחיי העולם הבא, האט רבי אויסגערופן אז מיט איין שעה, קען מען תשובה טון אט דער שעה, דער פסח שני, דער איין טאג, דורך דער תשובה וואס רירט אן אזוי טיף ביים איד און אזוי טיף ביים אייבערשטן, קען מען מיט איין שעה, מיט איין צייט, אדער נאך מער אזוי ווי דער רבי טייטשט אסאך מאל, שעה מלשון הכר, מיט איין קער, מען געבט זיך א קער צום אייבערשטן, קען מען מגלה זיין די קשר וואס א איד האט מיטן אייבערשטן, אז ס'איז קיינמאל נישט פארפאלן, מען קען אלעמאל משחק זיין, אפילו ווען ס'איז געווען לוחם, אפילו ס'איז געווען במזיד, אפילו ער איז אליין שולדיג אין דעם, ס'איז נישט דא קיין פארפאלן.